Christmas sung cu a si. Amen. Hallelujah. Christmas tlungrawkn ah caanṭha caan sunglawi na kan hmantertu kan Pathian na min thangṭhat hna ko seh. Kan Pathian hi lungruknak um lamhla lamnai in na hmun kio i hmun na ten. Maw Pathian an ra na hmaika ten hian tawk kio na sa aw an rak put tit hin. Maw Pathian hi kan rak pekmi soha Maw Bawipa, nang te kan hmuhpiak law thluachuah pe law na sunparnak ta tang ko seh. Maw Pathian, ka lawng halo, lunglawmnak kum. Maw Pathian, kan nunnak kan kan hman bantukum, kan nunnak kan car kan saw,

Tucaan cu Pathian bia kan i hrawmnak caan lai thawngtha Baibal rel Reverend Kek Nawl Deng ai thimmi a relnak caan lai cu di um mino sin um thangthatnak herem dawh kan ngai lai cu di um sermon rak pe te lai Cathiang kai thimmi ka rak rel ve lai. Luka thawngṭha dal hnih a ngan a ngan pem hi an he phulnak te cu ka rak rel lai. Tukhal pawl cu an kir i an va hmuh let an va hmuhmi le an theihmi ruangah khan Pathian cu an thangṭhat, vancungmi nih a chimh hna bantuk te khan a si taktak ko.

a thim hmaisa ka duhmi ha tu zan Pathian fanu fapa nannih he i ruahṭi ding tlangtar bantuk um chiah ka duhmi ca Jesuh Khrih he ai tongmi hna ding thluachuah an hmuhmi ti rak lai ah hi lo le Jesuh a cohlangmi hna ding thluachuah an hmuh an comi ti ha rak lai ya Cute cu zeidang kan chim khawh lo zong ta cute cu nan na ṭin pi nak lai ka sawm ngai bia kai ha ka van ka van a ṭha tawn ti kan ka ti langmang mi cu Christmas awai khatnak pump awai khatnak kan ot te hin Pathian bia chim Pathian rian ṭuanṭi hawile ding na rak hoi lengmang ah lungtho ngai te ho hmanh chim hlan te ah vun chim ka chim awk a tam khun ni kha lo a santlaih lo ka cun kai rak lawm ngai ngai ve tu zan zong da thong hin kul thum Bawipa Jesuh Christ chuah cam tuah ka voi khatnak zan pum da hi bantuk um Pathian biachimnak caan ka hmuh khawhmi cung hin a pakhatnak dah Pathian min ka thangṭhat dah a pahnihnak dah rian ṭuanṭi hawilei vialte caannak hoihtu an dihlak cungter nuamhnak tampi ka ngei ti hna i hmaisa ta chim ka duhmi hna hawi tampi kan laimi ting kan ruah tawn lomi le Thak tuk um kan ruahmi le cunglei ah kan ruah theng lomi ta i belmi zelah hi tii cu Christmas kan hun ti tik hin Jinba nikul le ninga theng kha kan rak ti tawn. Ya ti Jinba nikul le ninga kha Christmas te kan ruah ah Christmas caah nikhat te lawng a hung hi dik in kan ca nih khin a sunlawinak kha um tawn lo ti ha ka hmuh khawhmi hna cung le ramdangmi hna he kan i dan deuhnak zeidah hi ti hi cung Christmas na ning ul le ningwa thengteng Dahngatni ah Khrihfa tampi ding cu an luat lo. Khuasik kha vun ti hi tik dah Baibal chung cu khuasik kha ti cun ai vun ṭial tik dah khuasik kha kha cu dai dah hi ti cu December mai thawk ah January tiang kha a hung hnga. Cheukhat cu Christmas a tuahmi he January thla zong tah tuah hi a lawmi an um ṭhiamṭhiam. Cu bantuk ṭhiamṭhiam cu Lipa nih hleima zong ka tuahmi an ve ṭhiamṭhiam ko. Cacu kan nih Laimi voi tampi kan thinlung nan hrawk nan hrawktu da i cang tawnmi cu ni kul le ni nga theng te ah kan tat hmatmi ah le kan lawmh tawnmi ding kan thinlung a thawh le kan ruah tiah ka ruat ngaite ca cu kan ni zumtu vialte kan thinlung kan um se law ti ka duh ni ca o kan bawipa jesuh khrih hi vawlei te nan rak tlet tlet ruah na pathian nih a rak khah lio kul caan hna Khuasik thla a hi caan le dilimpa thla hiam January thla tiang a zeitam dah Jesuh Khrih he kan ton ve lai Jesuh Khrih he ei tong lo mi kan ni cu hi thla ma kan Bawipa Jesuh Khrih in nan rak khamh nak thla cakam an ni cho hi vawlei kan sual vialte phoh ding dah van siang pahrang hi nak kal ta um vawlei a rak tum lio khulcaan ni le thla a hi tam tiah kan thinlung ta i se chile lai ning lo ni kul ni nga ni te kue kan vun du te te khin chu kan golok te te khin chu daihnak tak tak le remnak tak tak he hem lawm ngai kho ning law tiha sulungkhaknak kan taktak kan ngei ve cu ve bantuk um zan caan tan ni vialte zong cu bantuk thinlung ca ngai ding um kan sawm hai tin ke rak ken te lai ka tia den sun kan te lai ca a kan nau le te ti tam to kan rak chia cho ka hmuwa ke rak kan lo jang pa nak te um ka rak tin ta ka so lai Kai cu ziar a ei ko cho ha pi lo chung thau thak chim kho lo mi ke hiang

Zeitindah ei hnga ta ka vun hlen lai lengmang ah kha mipi an tok cia tu lamca mandat sak zan hin thawngṭha na chim lengmang ko lai chul cung pum a sau tuk an ti Christmas an ca na thaw lo ee an ti laksawng thlai ram na chim chung laksawng thlai ana ngai tuk a sau tuk na ro chung laksawng cu a thaw ti lo ee an ti a An rikhiah ni rihrim ma khumbai zong thok te ma na ima tha le kan na na lun nawl la kep nawl kep nawl kep nawl ti la wang tho la zei ruang ti chung a me bang om ma nan sak zan hin thawng khan chim lai na ti he la wang ca hin rak ya nan kharu a hang lai lo mi chung zei ruang da da na tat hai ti chung na thawng chu chim chak ruang nge tia tu zan zong Sang Lai mi hna kha cu te nana awk nan mai sia tuk cang a tawi de ka chim lai ya pum Pathian thangthat a hmai sia ngeng ngun pi a bia en da nan ngun thun cio chung a hipa pai lai aliam mi kan khro ha ko na cha chung tawi te kun sim ko na zong lai ha kan ti ban tuk chung Christmas hna an hua kum zei zeikhat darawi cio khual zong in vun um pa lomhnak bia ca vun chim lo um ka um cang ko lai ah khual zong nan vun i caw pa ca ta ani khual nang hal lo deuh mi mu kum zei zeikhat vun ruai ha sawm thum le hal lo chin ti ta Sawmthum le kum thum kum li cak ah ka cang cu mu. Sawmthum le kum thum le kum li lak ah thluang an hal ve cang ah Christmas nan hai nan hai ruah dak khawh awk ding cung. Kum lai nga cu pel lau te mah hna taktak tein Christmas na kum hlei nga sung ka hmang cang. Tina kha ha. A tlawm lai te mu. Kum hlei ku thluang din ko lung fim sa.

kan caan nih Christmas hna sullam a ngei lo mu tiah voi tam i ruat tuzan caan te bimai sa te chim tu duh mi cha atu kan hlak thil a tar bik khi kan ka pa pi tia kan pa ka hun bu kho me ya kan ta lang te ka hun hmuai kho deuh lo cha ta ka pa pi tia kan pa nga kum seri kum som seri reng lo Pathian nih nunnak damnak a pek ah Jesuh Khrih chuah cang ah voi voi sawm nga le voi nga thawng ca hmang cang ti dah amah hngal taktak te um ai cu ca ṭha men ah Christmas ca a cu ca tuah ning na zu din tu dah nuam hnga mo nu nga ka khe so ling ti dah nuam hnga mai ti mu kha ka pa tin vok sa kan cawk tiah sala a thaw ha mu A thei ti cikcek bu sawm nga le um nga hrawk a hmang cang. Zeidah ka papi ning hai chim ne sela mipi sin dai ni lo na pathian mai na o boipa hi malai ni sual dia te kham ok ding cha da hi malai da na rak rat lio ni chung da kha ka thin lung tu tluk chung a rak buai ve ya na wa ko ma ka hot tuk ti ok ma

Nannih vialte zong ha zumtuhoi vialte zong ha tuzan ta nan nun vun i hrim tak ta hmanh law o Christmas tha kum tin te dot kel maw dot awk a hi ko tin na ruah hi lo ta a chuhpi mi ha ka nun te hin an um ve maw ka thinlung tin a cha ve maw Jesuh Christ in nan dawtnak ha ka thinlung tin an um ve maw ti ha nei chek ma cun chek lo nei chek lo hi cu kum a liam lai caan a liam lai ah kum sawm sri kum sawm rian kan ti zong ta christmas na na ca ka ca ka sullam ngei lo khom e vok tha le bu bu thoai le sato ai lak men ta a ruat mi mi tam pi kan in ko men lai chu so kan bawipa Jesuh Christ te ai pit mi hello kan bawipa Jesuh Christ te kan rak chau han na se no an chuk ta nung ning lo lawmnak khat a si law ka thangṭhat thangṭhat awk buai an hlat lomi cu ka thangṭhat a si law tiah kan Bawipa Jesuh Khrih nih a lu taktak ni na nihin ni tihin tuzan caan tihin Jesuh Khrih he nan i ton taktak maw Jesuh Khrih he nan i tonnak thawng in thluachuah na co taktak maw tiah tuzan caan tihin nan nun kan nun isi kho he lai ning bible ca hi cuai thai he lai ning kanmah chan lo hna lo kan bawipa jesuh khrih a rak chuah lio kul caan hrimhrim dah a rak tongtu hna minung an rak um a zei he dah an rak ton tik dah an pum lawng maw an ṭin hi lo dah zei thluchu hnanak he dah an kir ve tiah zoh kan i sawm kan duh ngai kan i tu hlan caan kan hmannak vialte kamah ta chunnak kai vun la cho kum kul reng lo Christmas lungfi te ka hmang cang a zeidah kai tin pi Christmas ting zei thil chuah da tak ho ti chung Bible cang hi kai kan chuk chak ka zu tak tak di ne a Ngol awk ṭhalo bak dah ka ruahmi Pathian bia he ka nun ai rak kal zia. Tuzang caan nun le nun le Bible ai kaih ve cu nangmah nun tu maw na ṭhit lai lo la Bible Pathian bia tu dah na vat che la tiah tuzang caan ni hin kan nun cuai i thai ding ta sawm kan duh hai hihi lam cu a dina sung ta kan vun ru te hmat lai a

Pawngkam tin nan rak chimh bang te ko a lih ma cung hi lih lo cang hal pe ko la amah zong nan rak tawl lio he ai set pawngkam tin rak chim sal ah lo ngai run ding a chuah ngai ah pakhat a fung chuak ai ti a hme deuh bang ti pakhat a ra a hme deuh bang ti pakhat a ra chap khi deuh kha khi deuh kha ti ta thim lang manga ka or hal lo ti chim ba

Bika ciam a mai thok na cu lom da ai thok ngo an mu biak chom hai dai biak te ta hai ka di du wa pakhan man kheng lo on dia tu zan zong ha ka du ka fa no na ka ma dum chu topic pathum fra ko pathum cha ato ato biak te ti ta rak chen ding la ha kei za ne nga dah ka ti a tum la tlan ti dah ka hrin ha maw hrin lo dah ka um ve ha na om ma cu cha ne din than ha pakhat te lo ka chim ko lai a chak chung a luk thong tha chung kan del mi cho hika hin a gloria paping ai gloria pat a thang ko in chet ni lo tang ba chan ti lo wa chak chung Pu Stephen te Pathian kha rak sakmi chung zeidah ai tel ti cung Mary le Joseph ding na Bawipa Jesuh Khrih an rak hrin lai hi nuam taktak in an rak hring lo timi cu hika a ha in a rak langhter Mary le Joseph cu Focus cat ding min cazin vun lak ding le ka kong sizin kan ti lai phun nang hung to kong sizin a vun kau he cun ai vun sen ciam ma ma Bethlehem khua na David a chuahnak khua na an rak kal lai cucu a rak fawi maw ti cung an fawi hrimhrim lo a tuanbia zoh tik dah Joseph hna a ke hrimhrim man bang a ma ne Mary naute thiang thlarau ding Mary naun ei hlan ah thiang thlarau um fa na pawi lai vun ti hi dik dah Joseph cu a lung maw kan te cu a hung lawng na um vanmi cu ding thiang thlarau fa hi cu an in chim a lunglawm te Mary ca a zulh ve ding ta har tak tak um Bethlehem khua an rak ni ti jo thiang te an kan khom ni ha cu an kalnak cu a sau maw ti cu nikhat na hit lam kal men men halo a ni thum nili lamkal cu lio set cung atu set phun leng motorcycle hei ti bantuk vanlawng zong rak um lo kho me a tuan bia zong tik te ke te um bethem khua rak pan do ha bethem khua an va pan tik da zeidah cam i cu cu ban tuk chung an mar le khua chiu rak hui hi tik da mifim i thiam hna le an khua da Bethlehem kuat ah a rak huimi vialte hna cu an rak khat i cicet cang a. Mary le Joseph har taktak um kan kuat ah kan a dawng ve lai kan panh ve lai an ti na um riahnak makha mat a rak lawng ti lo khah tuah mat lai kan bawipa Jesuh Khrih ha zangfah te a ti khawh ning ha A hringtu an nu le a pa um Jesuh Khrih ummi hmai chia zeitluk in dah an rak hi cucaah ho ruang dah hi ti cu namah la kamah ruang dah a ko mizo kan kal la khanna pengta khun in kan kan kan khua kho lo hmanh dah zeitluk um dah kan olok a song la kan hin a pi kan va a sa zeitluk um dah lung rethei kan bu um anmah le khuate a pate nitchuahnak khuate ah ko na um cun in nat ngei ti lo tiang dirhmun a hi mi ha na ruat bal ve la ruat bal ve lo tu zan caan ti hin na mah la ka mah caan te hiya ruah a phu ko lo maw cun in na a ngei lo mithim mithiam na ca cun in tam ti an rak ngei ko an rak awh hlei ko an rak an rak cawm an rak ken hlei ko lai si lo tlentu fapa Jesuh Khrih ca phun hman a ngei lo Bible cu kan hmuh kho cucaah profet Isaiah ding zeiruang dah zeiruang dah hi ni cung profet Isaiah ding cung kha Isaiah kua paruk chung kan rel cu bawi hi lainak zeizong vialte chimtu hinak le zungzal a hmunmi hinak cu a rat hlan kum zesi ei duh ta rak chim chunga ngam ngai in an rak ngah cio ta om o minung um a ra lai ti ha zakhat ta zakhat an rak zul ko pathian baka lai a zeizong vialte tua kho tu hi lai ca tan minung ca hrim chim lai lo ti ta a hon mi mi ta biak a um cu kong cu kan chim duhmi lo caan ah kan chim ti lai lo ram a luat timi tampi ran zung o kan bawipa jesuh khrih nan tlet tu ding caan khuazei hmun na dah a chuah lai tiah ai ngaih taktakmi an rak um ve tuzan kan rialmi cu ai rak ngaih taktakmi le jesuh khrih he zei tam dah kan i ton lai ti phuah a rak khang zungzal tu ah Hna an nun kan rak pe cang bantuk cu tu zan caan dah villak hian na duh ni ha cu hlan deuh te cu kan Bawipa Jesuh Khrih hna chuahnak vialte lak hin an in a thang bikmi hi an ti a pahnihnak kan present William timi a fapa hna an in a thang taktak ve kan bawipa jesuh khrih ha a chuah ning ca a niam taktak na um a chuah nak ding vawlei kil kili kili a det ni cik cik pe zum tu se zum lo tu se a siang mi minung vialte ding jesuh khrih chuah a lawm lo mi le jesuh khrih chuah cam te ai nuam lo ni an lo e President William a fapa zong ha President William ha a tuan dia kan hun chim cu a sam lai ca ta England mi pa hi a hi pa ha tlen wa lio um an rak zam sawh sawh mi an rak cawisan ngai ngai mi a hi pa ha nupi a thi te lai na fa ngei te lai a fa cu zeitluk na ai dawh ve te lai a zeitluk um dah a min a thanh ve te lai tiah an rak awk ngai ngai mi le an rak hngah ngai ngai mi rak ve a voikhat nupi a vun thi a fa a vun ngei taktak a an ram mipi vialte cu ding khuzei sulung nu da Tracy William fa ra shin ha Present wan lio khua ka hmu lo chung zei tam dah hi khawh hnga ti dah va lei chung silung ṭha ṭha le silung sang sang ta dai han bak an paw no ah an va zun ah an zohvo chung in an va kal le Present wan lio fa fapa ca mung chuak ka cu arak ngak tu le in tai khat om silung tlum lo om arak ngak tu hna ca zei he dah an kio ti cu Kapthate Peset ngul liam ding Aw ka fate a chuak cang nak kha cu ca nak a min ni ca ti ka khat tak tak te a chim ngai lo e ha dai na an tho no mi Peset ngul liam fa ca a chuak ko na om thing tu anu la pa te a lom tu vial te le a dot tu vial te cho o nan nei ngang na na la ngah langmi President William kha cu na hrin cang ha a min cang na cadah kai hi ca ti ka khat chim lo te cu in tan ti le an rom thiam thiam ko e ni ta kan bawi pa Jesuh Christ ca malai kilkil li adet mi kan bawi pa Jesuh Christ chuan na an ne nang la kai chu chung nan thlah so so lo a kha nan ni cha Sualnak chungum luatnak nan hmuh khawh hnga nak ding caan dah kha hi ca hi a zumi vialte ca zungzal nunnak kan ngei lai he ti kan in kau kan Pathian min thiang tha ko seh minung sual camtuak he sawhsawh he Aidan khawh ka va chim dah. Kan Bawipa Jesuh Khrih a chuah dek hin nang na tong taktak cang maw? Na tong duh maw? Hi loftal na tong cang maw? Na tonmi na na tonmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih ding zei thluachuahnak dah an khawh ve ti kha zuamcawh kan duh hei mi ca puanh ding te lawng hi ko ca cu biahmai thi saupi kan vun chim kha A pakhatnak ah relnak pariatnak cung kan hmuh lai mi cu tukhal hna dingee an ton e. An tuak ma dah? An ram tiin mifim mithiam phungthiam an tam tuk ko tuan mi zok dik ta. Haman selaw an ram chung ta meeting zeirel lo mi le meeting zom tai mi tukhal mi laktam mi ro

Tukhal bawm a nungmi ahohmanh kan um rih lo. Cu tluk cu a niammi ah tukhal an rak niam. Hmanhsehlaw Jesuh Khrih cu Messiah, uh, sorry, Isaiah ti a rak phuan chung cang bantuk um, oh khuaruahhar fim chimtu mikhamtu bawi a lai ti cu zeitluk um dah a lianngan ti cu an thinlung an a seh chih ciammam a tukhal an hi na dirmun cu kal ta um ningzahnak pakhat nan um lo um i phuhrunnak pakhat nan um lo um a ho ko caan a rami te fiang te an hal a ka kawipa Jesuh Khrih ca a chuahnak cawrawl kuang te ta zan kim le khumang te an va ton tik ta zei he dah an kir ti cu thangṭhatnak cu thawng an theih le an numu le cangka nih an pek kan Bawipa Jesuh Khrih thawng an a chuahnak thawng an theihmi cu ding e thangṭhatnak a pek ngai e kha zei thluachuah he dah an kir Dotka phun dotkhat ding an zoh cu a sau la cang dah. Tuanbia kan hngal dih cang. Tukhal hna cu Jesuh Khrih he an i ton tik dah zei bantuk thilnung put he dah inn lei dah tukhatnak hmun dah an kir ṭhan ti cu Jesuh Khrih he an i ton a cangka um an thinlung dah zeidah a nung ti cu thangṭhat duhnak thinlung

Zulah caan dah a pakhatnak ka chim ka duhmi hna. Zei thluachuah he dah Jesuh Khrih na ton ti cu thangṭhat duhnak thluachuah he tu khatnak hmun le hma kan rak kir kha tiah kan hmuh khawhmi hna manh lo ngai um cu ne zan he sahrang ding kan tu an se lai a kan sung lai zaw kan tla lai tiah i rit awk tak Pi an ngaih bun dah cu vialte cu kaltak um an ṭawat vialte cu kaltak um cu nak chung a biapi liomi zungzal nunnak kan hmuh nakhnga an nunnak a pe siangtu fapa Jesuh Khrih cu kan ton hnga lo an ti an va kal riangmang an rian vialte kaltak um kan Bawipa Jesuh Khrih he an vai ton tik hin an lawng an kir hrim fim lo thangṭhat uknak thinlung he kan Pathian bik an dio hi der ti kha a pakhatnak tu kan hmuh khawhmi ha a pahnihnak relnak ha kul lama kul le riat hrawng kan in hmuh ṭhami ca Simon Simeon timi Simon kan i laimawt cung Simon kan timi pa Thiang Thlarau ding Jesuh Khrist Messiah kong Isaiah ding Messiah kong a rak chimmi ha Kha Simon Thiang Thlarau nih a chimmi Simon kan Bawipa Jesuh Khrih vawlei mikhamtu ha na thih hlan hrimhrim na sin ka phan lai ti ta a rak chim ah Simon ding cu co an zei hlei lo a tling bal lo ti hin lo te lungsang in vuang te a rak don ve Simon sin da zeidah a tlung ve Simon na Jesuh Khrih cu na hun don ve tik tak Zei he dah? Zei thluachuah dah a hmuh ve? Ti cu thangṭhatnak le lunglawmhnak in khat te. Lawmhnak um pakhat te. Simon cu lawmhnak in khat te. kha tuah hna. Hi kan Bawipa Jesuh Khrih a chuah lio ah Christmas a rak hmangmi hna ca, a pakhatnak ta, tukhal hna ca, thangṭhat duhnak thinlung thluachuah an rak co. Aw thangṭhat dah a hi nakhnga an thinlung ding a rak pek. A pahnihnak na Simon cu zei he dah Jesuh Khrih e na rak ton ve ding na zei thluachuah dah rak hmu ti cu lawmh awk bawi dah hngal lomi o kai lawm te lai hi bantukum lawmhnak ka thinlung dah nung te lai ti a bawh lomi Jesuh Khrih he na nun ton ding hin lawmhnak um a khat te nihin ni tin Christmas voi zei dah kan don cang lawmhnak na nun tah ra bal ve maw Jesuh Khrih he kan dawt taktak hi cu Simon nan tumum Jesuh Khrih he ai tongmi kan hi cu kan lungchung in lawmhnak fah ve awk lo mu. Cam tampi Christmas kan hman tik dah kamah san lio ka ti lai kamah san lio dah mandat tha tu hi cung kan theih kan theih nawn cang tung khat tung hi a puak hrim hrim cang tuah kan mala Kan tlangval lio thawng cu Christmas kan awng ve kan tia man nan ding a cel nan cel tung lo in le lo ding a cel nan cel tung lo kan na lawm maw lawm na e a lawm cang kan na lawm cha hanau Jesuh khi he ai dawt taktak mi hna nunnak le thinlung cung zei he dah an thinlung a khah ti cu luaknak um an thinlung a khat ta kha dawtmi u le nau nulpa vialte han kum zeizat dah Christmas kan don lai ah lawmhnak kan hmuh te lai thangṭhat nun kan ngaih te lai a tu caan hna a caan halo maw satha soso le thahdah soso ha Christmas a rak halo da kha Christmas ding a chawpi ni nun taktak ca a pakhat na tu tukhan na tum um thangṭhat pathian ha thangṭhat nak thinlung kan ngeih awk hian a pahnihnak dah sinawn man dukum o bawipa zeizong kan zeizong vialte dang mu vawlei khamtu na taktak mu tia lunglawmhnak hna kan thinlung din a khah hrim awk a ti ha Pathian biak ning kan cawn biak ni ha Bible he kan akal ni cung Bible ti bi hai tha lai ning i lo ta kan kit ni cung Hi bantuk rawhnak taktak kan co le thangthatnak taktak kan pekmi tu cu thangthatnak kan ngeih taktakmi cu cucaah zumtu ṭha hmailei dah na pawng na kam dah thawngtachim tam thawngtachim ding tampi um rih ko ho tiha a donghnak bik thangthat chim ka duhmi hna Christmas kum zeizet dah kan hman cang a thangthatnak na co ve maw a hi lo tal ta lawmhnak na chung ni hin a nung ve maw ti ha a pahnihnak ta chim kan duhmi ha a pathumnak ta a vun pe ṭhami ca relnak sawmthum awm a tailei vialte cung a vun pehmi le kan hmuhmi cu zeidah hi ti chung enna ding kan Bawipa Jesuh Khrih a rak pek an rak ton ve ding te le kan Bawipa Jesuh Khrih ha enna wat dik a rak fu a rak tan ve ding ta zei he dah a nun ta zei thluachuah dah a rak zo ve ti ni ha a dawng nak bik te kong hun zoh rit hmanh lai Etna ha ah a tuanbia a rel ding kan theih bantuk um ava he kum sarih lawng a ummi nu a rak hmang hana um pathian na a tih bak ah temple biak in biakkhang sung te hin ni tatin ziang tatin ha pathian sin he kan bawipa jesuh khrih ha a rak awk zong zalmi a rak hmang pathian sin na he ti ta thlacamnak an hei zungzalmi nu hna a ga ah Pathian a rak dummi nu hna kan ti lai cang hi nu nih kha Bethlehem khua caw in dan nate Jesuh Khrih ca hmu a cang e ti a vun theih le ca ka ti um Jerusalem um a ramu lai ti a rak ngakmi Bawiha la

A dang ve ciammam ah Jerusalem ta biakthang ta ummi hna cuai Jesuh Khrih a rak hngakmi hna cuai a va tli riangmang ah a thinlung hin chim lo le rel lo um kho lo ummi ca kha Bethlehem cawrawl einak ruak chung te dah kha mi khaktu ca a chuah cang ca ti ta a va tli te teo a va chim ngai ee Duhnak an rak ngeih lai khuaruah kha vun tuah hmanh law kum sawm riat le kum li ca kan khual hin a kal khomi mi tlawm tein cang sawm riat hna a vak kho khua khua a hmu na om a vak kho na vak kho lo na khuazei khua ko lai mi Kum sawmriat hi cung zei lungkhua bu hmanh a ti lo. Hmanhsehlaw elna Jesuh Khrih he ai tongmi hna Jesuh Khrih he ai tongmi elna ca a tang cang hna o. Aw kan Bawipa Jesuh Khrih ca vawlei din kham awk ding ta namah le kamah kham awk ding ca dah kha ka suah ca ti ta mi tampi a thei ve lomi hna Chin duhnak thinlung thluachuah a rak co ti hna tikah hin kan hmuh khawhmi hna. Nihin ni tah kan no rih ko, kan mal rih ko na um, kan pawng kan komh ta, kan Bawipa Jesuh Khrih thawngtha bia kom thawngtha a chim ngam ding aa kan tlawm. Ramah thawk um nannih vialte kan pawng kan kam ta Pathian dawtnak a thei lomi hna le kan Bawipa Jesuh Khrih a conak ve rih lomi mi tampi an um ko bu ta kakhat lei chim zong kan i tim sual lo a kan thinlung rihim in kan Bawipa Jesuh Khrih mi khamtu hi nak kong chim ding hna a rak um lo ti kha tiang amen mi tampi ding zei ruang dah

zum lotu hna sin dah he ti dah thawngtha kauhternak an tuah ti hi cu an thinlung dah ennak bantuk um um chiam lo phuang lo kho lo an dum dah a rak nun ruang dah a rak niang ni te kan ni Khrihfa tha kan ti ko pulpit cung dah kama zong zek thatin thawngtha ka chim naam Zeitinah cu bantuk thinlung ca ka ngei hna lo. Cu bantuk ka chim lo innpa dawtu nak thinlung zong zeitinah ka ngei hna lo. Zei ruang dah inn le pa na si ri hna u le nau cung hmanh na zeitinah dawtnak ka ngei hna lo. Khang Laimi Khrihfa kan ti na kum za rek lo a cang na um. Zeitinah hi tluk hin ka thil bia kan tep hna lo. Enga ca a tar cang na um tar kha ni cu ai phit la kan Bawipa Jesuh Khrih chuah ca ai lawm tuk a ai lawmh man ka zeidah a tuah ti cu a thei ve rih lo mi hna sin ta kan Bawipa Jesuh Khrih hi vawlei ta kan sualnak vialte phok awk ding caan dah kha a chuah taktak ca a rat taktak ca Bethlehem cu rul ainak tuah chung ta va zoh tuah tiah Pathian bia chim ding in a ke a rang ngaingai a phul hna hrim lo dawmi ununau lunglepa ngai kum zeizet dah Christmas kan don cang kan hman cang a cu thawngtha chimtu na Jesuh Khrih kong thawngtha phuan duhnak kan thinlung to um ve maw um hin men lai lo um hin men lai lo Itin lo chung Christmas kan don mi ha Bible a Christmas Jesuh Christ chuan cang a rak hak mi le a rak dong mi he kan nun ai kai mo Zeitidah Pathian nih kan tlaih ve ko tung kan nun ha zeitidah utuk cu ai den ha dawt mi u le nau nu le pa ha Christmas mu voi tam i kam ang chang a zudin duk nu nuamnak le Cutin rawl ei na thawtnak kha ka rak hngal tawn. Nan hi ne sual i cu a pang tuk lai. A dongtu vialte hna zong te ka pu le an hiang. A dongtu vialte hna zong te Sapi le ti awk thahnak nak zong a biapi deuh sual ka suma mi zena hi o Christmas te thar ṭhatnak ning na pe maw hi lo cu lawmnak ning tam na pe maw hi lo cu Pathian bia kanghnak ning Pathian thawngṭha bia kanghnernak ning caan dah a maw tiah kan ning i check ding a biapi

hi tukhal hna nih an ngeihmi thangṭhatnak lungput a kan ngeih lo hi cu a poi taktak lai Shimon ting lunglawmnak um a khah bantuk um lunglawmnak hi kan khahmi lo cu a poi tak lai Emma karm u bantuk um thawngṭhabia phuan duhnak thawngṭhabia karhternak rian te hin kan thinlung kan chap ve lo hi cu a poi taktak lai a pang taktak lai cucacung Christmas hna suilumun thilpuan menmen a lo ho Christmas timi ca kan thinlung tihin thangṭhatnak nun um awk nia kan thinlung tihin lunglawmhnak taktak a um awk nia kan thinlung tihin Pathian bia karh zainak Pathian bia karhnak ding caan hin ah kan thinlung ha kan han hrim hrim awk ha ti ha Tuzan Baibal in nan cawnpiak mi ha theizing kan i Laimi ca cun theizing hna Christmas ni ni ha ni kul le ni nga mi ni hi rak la lai a cuca a sual le ti duhnak lo a ko a thiam thiam le mu a thiam thiam theizing kan hmang lai zei he na muipa rang na tin te ve lai tu khal kan tu kum thang than nak nun dang vei tuah sibawan ting bawipa ai rak lok tuk bantuk um na chuah ni tin lunglom na tak tak ka pe ve tuah en ma ting na thong chabia na um thong tha chim ma a ngai mai ngai bantuk um tu tan thoning ful kum thum christmas tin na biang phuan tu na thil lung thangai tia ve ko bawipa en na bantuk tim tu zam tin kha cham hai lai ning lo christmas na hai lai ning inu mai ra lai a lop mi rom hai lai ning ti ha so kan du hai i lawm ve lai nih tiin sawm nan duh hai mi hna tuzan caan Pathian he Jesuh Khrih he nan na tong nan na tong cang maw nan na ton i cu tukhal nan dum thangthat nun na ngai hrim hrim awk liang a hi lo cu Nei ton hi cu Simon bantuk um lunglawmhnak in na khah awk hnga a hi lo hi cu Enna bantuk um thawngtha Pathian bia Pathian Jesuh Khrih kong thawngtha hna chim ding ready ni hi awk ko kan chim kan chim kan thei awk ko ti ha zak caan da kan chim khawh mi si lo kan dihlak caan a tha bik Pathian in khua kan chuk piak ko seh

Jesuh Khrih cawlcangh a tuah ai bawmmi zultu mithiang an ni kan dihlak cung le tuzaan caan dah caan a hmang le na rian a tuanmi zultu mithiang kan ni kan dihlak cung dah a dong ti lomi Pa Pathian dawtnak Fapa Jesuh Khrih ke ngaih zaangfahnak le Thiang Thlarau umpinak le hoi bawmhnak ca a tum a zungzal tiang dong lo hun caan cin ko seh. Amen.